Идел һәм Кама елгалары буенда безнең милләттәшләребез күпләп яши торган байтак авыллар һәм хәтта районнар да бар. Мисал өчен, Пермь краеның Барда районы, Чуашстанның Комсомол һәм Батыр районнары, Ульяновск өлкәсенең Иске Кулаткы районы. Ә без бүген милләттәшләребез күмәкләшеп яши торган Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы Уразовка авылында. Бу районда гомер итүчеләрнең 70 процентын татарлар тәшкил итә. Гомумән, өлкәнең Сергась, Сеченов районнарында да татар авыллары байтак. Ураз авыл ул безнең Кызыл Октябрь районы үзәге генә түгел, ул гомумән Түбән Нугу татарларының тарихи, мәдәни үзәге. Һәм безнең максатыбыз менә шул Ураз авылда Түбән Новгородтан чыккан бөек татарларның истәлеген мәңгеләштерүне бергә туплау.

Минем төп менә күңелне шатландырганы, ул Түбән Новгород өлкәсе татарлары үзләренең җирле каһарманнары, уллары, кызларын менә зурлыйлар. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү буенча бик зур эшләр куялар. Алар үзләренең бөек шәхесләрен үзләре туган җирләрендә шушы бюстлар, һәйкәлләр, элмә такталар куеп мәңгеләштерәләр. Ә бүген исә Кызыл Октябрь районы үзәге Уразавылда татар әдәбияты классигы, 1934 елда Татарстан Язучылар берлеген оештыручы һәм аның беренче рәисе булган Кави Нәҗми хәйкәле булачак урынга беренче таш кую тантанасы. Казанда моңарчы аның урамы бар иде, әлбәттә, Казан үзәгендә, ләкин аңа тиешле игътибар бирелде дип уйламыйм мин. Аның Язгы җирләр романы да инде күптән яңадан дөньяга чыкканы юк. Менә үзенең туган ягында Аның исемен күтәреп алып, аңа һәйкәл куярга җыенулары, әлбәттә, ул бик әһәмиятле. Чыннан да, әгәр дә менә монда яшәүче татарларыбыз, алар шактый, бу районның 70 проценты татар икән, алар үзләреннән менә шундый зур кешеләрнең татар мәдәниятына, татар сәнгатенә Шундый кешеләр биргәнен күргәч, әлбәттә, яңа буын да шушы юнәлештә э, хәрәкәт итәр дип уйлыйм мин. Бүгенге истәлекле чарага Кави Нәҗми улы Тансыкның кызы Фәридә ханым да кайткан. Ни кызганыч, Казан дәүләт аграр академиясендә эшләүче галимәгә дәү әтисен исән чакта күрергә насыйп булмаса да, дәү әнисе, язучы Сәрвәр Әдһәмова сөйләгән хатирәләр аның күңелендә сакланган. Дәвәти бу

Әлегә анда бернинди дә эшчәнлек сизелми. Янәшәдә генә тарихи мәчет тә бар, аны яңартканнар, ул да хәзер халыкка хезмәт итә. Ул тарихи бина, аның йорты әле, әлбәттә, сакланмаган инде, әмма ул элекке заманнан калган тарихи бай йорты. Җирле хакимият тә, район хакимияте дә киләчәктә хәтта-ки бу музейны дәүләт системасына кертергә теләкләре бар, анда бюджетка кертеп махсус хәтта бер ставка алу теләге дә бар. Хәзер Бу эш башланды. Авылда яшәүчеләр саны елдан-ел кими барса да, узган гасырның алтмышынчы елларында салынган мәдәният йортын да яңартканнар. Анда китапханә дә эшли. Менә Кави Нәҗминең туган авылы булгач, монда Кави Нәҗминең китаплары бик күптер инде. Бер китап та юк.
Бер китап та юк. Безгә әйткәннәр иде, әт, әнисе Сәрвәр Кави бергә хат алышкан, китаплары чыккан дип. Шулай итеп, шуны җибәр, җибәрмәләр безгә. Батырлар китабын да эзләгән идек, аны да алмадык. Ә бал булган китаплар барысы да музейның фондында. Безгә алар эләкми. Кадрия ханым әйткәнчә, язучының китаплары бүген бар тик район музеенда гына сакланган. Бүгенге чарага да аларны шуннан китергәннәр. Мәдәният йортында булган очрашуда чыгыш ясаучылар, Кави Нәҗминең әсәрләрен китап итеп бастырып чыгарсалар, аны укырга теләүчеләр күп булыр иде. Татар китапларын гына укыйлар да әби-бабайларыбыз. Безгә бер спонсорыбыз 25 Мең акча биргән иде, шунларга без бөтенләй алдык, бер шкаф тулы татар китапларына ия булдык. Шундый иганәчеләр табылып, язучының һәйкәле генә түгел, ә туган авылында музее да ачылыр әле. Мин моңа ышанам, берничә көн бу якларда булып, анда яшәүчеләрнең нинди тырыш һәм үҗәт халык булуларына сокланып кайттым. Түбән Новгород өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.